Ýaşlyk dramasy aýdymyň bar, ýürege çuman aýdymlaryň biri. Gaňňalyň aýynda çeçende gal. Seniň toýuň görmedik, seň toýuň näme üçin. Gönüläp jogap beren bu soragyňa. Mende şo ýokda mende şu makiýaž, maska ýok. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Men bara özüm yrymçyl bolanda. Sypmaly dälde göni soraga bir bir san jogap bermela. Dogry hasaplamazym sebäbi ol ol gyz dälä sen gyz diýdiň.
Hemmäňize salam, onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu günki myhmanymyz Batyr Muhammedow, ýagny Batyr Çapaý. Soraglaryňyz geldi, soraglaryňyzy okadym, içinden saýladyk, media-tyrnak oglanlar bolup hemmämiz bilelikde arasyndan gowularyny saýladyk we gereklilerini saýladyk. Meňzeýän soraglaram bar, meňzemeýän soraglaram bar we öz soraglarymyzam goşduk. Gepleşige başlaýas, köp uzyn çekemzok, göni başlaýas.

Birinjiden Meditym adyndan köp köp sagbolsun aýdasym gelýär gepimizi ýykmadyň kabul etdiň gepleşigimize myhman bolduň birinjiden köp köp sagbol agam onda uzaga çekmeýäs uzaga çekmän bilýäňä biz göni başlaýas göni başlalymy? Baş üstüne.
Birinji bilenam ömür dörejiligiň özüň barada birazjyk aýtyp berseň özüň awtobiografiýa biografiýaňy aýdyp ber ömür düjeligiň.
Birazjyk bolmaýmasa Aýdaýa arkaýyn agam.
Men bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylyň on ýedinji ýanwarynda doguldym. Mary welaýatynyň Muraby etrabynda aýdym-sazy ýerden başladym. Kiçilikden togsan alty, bir müň dokuz ýüz togsan alty, togsan ýedinji ýyllarda Töre Nobatowdan, Nobat Başyň agtygy, Ödenýaz Nobatowyň ogly Töre Nobatowdan dutarda saz çalman aýdym aýtmany öwrendim. Iki müň birinji ýylda mekdebi tamamladym. Gulluga gitdim. Gullukdan geldim iki müň üç-iki müň bäş Gulluk ýyllarym. Iki müň bäşinji ýylda gullukdan geldim. Iki müň ýedinji ýylda ýaňlan diýarym telebäsleşigiň ýeňijisi boldum. Iki müň on ikinji iki müň on ikinji ýylda Türkmen döwlet medeniýet institutyna okuwa girdim. Iki müň on ýedinji ýyly üstünlikli tamamladym. Şu wagtam Murgap etrap medeniýet öýünde akkompanýator wezipesinde zähmet çekýän. Ondan alarym häzir. Ýöne. Sorag beräýmeseň edil ýazmaşýan zatlar şolar esasy pika bolan zatlar. Am gysgaça diýmäýin-dä ýenem bir azajyk maşgalaň hakynda aýdyp geçseň, maşgalaň barada.
Men bar-a özüm yrymçyl oglan-da Ronatjan. Şoň üçin on on on çislony Şeýle gowy görýän-dä, ýaşlykdan on, on, on, iki müň onunjy ýylyň onunjy aýyň ony. Şony şeýle maksat tutundym-da, şo gün toý ederin diýip bolin, bir Allajanyň emri bilen nesip edip, şo gün toýum boldy, iki müň onunjy ýylyň onunjy aýyň onunda toý etdim. Tüp. Onsoň ýene bir ullakan arzuwym bardy. Ejem pahyryň adyny daksam, gyzym bolsa diýdim welin, şeýle bir ýene bir Allajanyň gudraty bilen dördünji noýabrda ejem pahyryň doglan günüdi-de, edil şo günam gyzym boldy.
Tüweleme tüweleme.
Şoňa da adyny dakdyň. Real gudrat.
Iki oglum bir gyzym bar.
Gelnejem bilen nädip tanyşdyň diýip bir ýigrimi gezegä sorandyrlar agam. Toýda, aý biz-ä tanyşmadygam men toýda gördüm bir hili adamda bolýan ekendä öýlenmäkäň känam. Bir maslahatlaşýan kän bir agalam, dostlarym aýtýardy, Sen öz polowinkaň diýilýär-dä, men on ýyl ors mekdepde okamsoň, şu ors, rus sözlerini köprägem ulanaýan-da. Polowinkaň diýýär-dä, şol maňlaýyňa ýazylan nesibäňde adamy bir göreňde, şonda içiňde bir zat bir ýoknut eder diýerdiler-dä. Hakykatdanam toýda gördüm-de. Şo bada şu meň aýalym bolar diýdim däli şu ynanary ýaly zadam däl hatja ol.
Aý saol saol tüweleme. Gaty gowy. Hatja ol tansyr owadan sekizinji klas okuwçy ol. Ol indi göni gördümde şu meň aýalym bolar diýdim hakyka men içimden de hudaýa şükür bir hilem boldy şu bolup gitdi. Sungata haçanrak başladyň a?
Sungata başladyň sözi nähili men düşünmedim Rozmet açan sözi düşünmedim sorama. Aýdym aýdyma haçan başladyň oba haçan ot eýýäm bir aýdymçy hökmünde bir başlan wagtyň haçan gyzyklanyp başladyň eýýäm şuny bildiňmi men geljekde aýdymçy bolýan diýip.
Aý ol a özüm bilenim bäri men aýdymçy bolaryn diýdimä men aýdymçy bolaryn diýen sözi bara romançyň şol mende arzuw bolmady şolla maksat boldy-da. Ol biram, bira maksat boldy, biram men bolaryn diýip ýapyşdym dary. Şuň hiç hili şu aýdymçy bolmajagyma ynanmadym-da. Häzir maňa aýdymçy bolmadyk bolsaň, başga näme kär ederdiň diýip sorag berseler, hiç şu soraga jogap tapman men. A bu soraglar bar-da, sen şu wagt özüňden özüň özüňe sorag berdiň, özüňem jogap berip otyryn, bu soraglar berjekdim-dä men saňa. Başga Hiçi gözüňe getirme hoja. Özüm bilenimden bäri eýýäm şu ejem pahyr bilýän-ä şu köne-köne bedrelemmizi, taňňyrlamyzy deşilse zyňardy-da ileri, musora welin, şolary çöpläp alyp şo taýda örüp, şolara kakyp aýdym aýdar ýörerdim-dä men bilýän şo, может, şo wagt üç ýaşymdadyryn ýa dört ýaşymdadyryn, eýýäm şo wagtdan eýýäm Kelle ýürek şu aýdymçylykda-da. Ýöne edil aýdym aýdyp, ýaňky halka hyzmat edip başlamda bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyl, altynjy synpdadym-da. Dutarda sagat agşam on birde teležkada gaýtýan aýdymçylar aýdyp bolýardy, onsoň men başlaýardym. Ýöne men arzuw etýärdim, menem teležkada aýdasym gelýärdi ýöne. Halypaň kim agam? Ana şo dutarda halypa meňem aýtdym Ödenýaz Nobatowyň ogly Nobat bagşyň agtygy Töre Nobatow birinji halypam birinji taýak iýen halypam dutarda a estrada ýoluna öz agam Wepa halypam estrada ýoluna urup duran birinji elimden tutup teleşka çykaran birinji elimden tutup studiýa elten Aýdym ýazmana, klip düşürmäne Wepa Muhammedow agam.
Batyr Muhammedow da. Näme üçin Batyr Çapaý?
Çapaýew diýip serkerde başy bolan. Çapaýew diýip agam bilýändirler ony. Bilýän. Aý bizden duşa bolanlar bilýändir most ýaşlar bilýänäler. Şoň adyndaky uçastkada doguldymda. Onuň. Hä, obaň ady Çapaýew. A, obamyzyň ady-da öňki ady. Onsoň. Şo, şondan Çapaý diýip gelýär, dogrumy? A, onsoň aýdymçy bar eken, şu Çapaýda bir aýdymçy bar Batyr diýip. Çapaýdaky Batyry gowy aýtýar. Çapaýdaky Batyr geldi howun toýa, Çapaýdaky diýip, ondan soň daky, daky diýen dört sany harpy kän görüp gysgaltdylarmy nämemi, il oňlasa atyňy soý diýer-ä, aznaçan. Şu il oňlap dakypdyr şol ady. Aýdymçylaryň köpüsi, aýdymçylaryň köpüsi Toýunyň disklerini muşdaklaryna hödürleýär, toýunyň disklary bilen paýlaşýarlar, ýagny diýjek bolýan disk satýan, disk dargadýan studiýalara paýlaýarlar. Seniň toýuň görmedik, seň toýuň näme üçin paýlanmady? Paýlamany dogry hasaplamady sebäbi ol semeýny zat da ol bir şahsy ol her kim. Şahsy. Awa men awa men şu toýuma Aýdamda men daže şu adam sanam çäklendirmedim. Hemme kime aýtdym toýa birine daže toýa aýdamda kim meni tanaýan bolsa tanşlaňňadam aýt gynyň men on ondan öýlenýän diýip hiç ýere adam sany çäklendirmem. Hatda bir toýda alba Murgap etrabynda Bagtoý toý mekany ol iki etaž daže podwalam bar welin durşuna şol zanit boldy şo gün meň üçin. Isleseler podwalda oturdy oglanlar bilýardda isleseler birinji etažda isleseler ikinji etažda hiç hili adam san zat çäklendirilmedi şoň üçin hem şo gün meň toýumy göresi gelýän adamlar bardy.
Natural türkmen toýy diýýän adam san çäklendirilenok. Tawa diýjek bolýanym meň toýumy göresi gelýän adamlar bardylar şo gün. Wagt tapdylar bardylar gördüler boldy ondan soň diskde görmek muny Batyr aýna bilşiňe görä biziň hemaýatkärimiz Stambuldaky Fitch House. Dogrymy aýtsam men seni Öňden bäri tanamok. Mysal üçin Aman DJ gitdik. Ondan soň diýeli ABM, DJ Bega, CD, Azad Oraz, Ýazberdi Mahmut. Men özüm üçin aýdýan, men öz adymdan aýdýan. Şolary men tanaýadym. Ýöne seni men şo mahal tanamokdym. Bagtyr Çapay ýa Batyr Muhammedow diýip. Men şo wagt, şo mahal seni tanamokdym. We Seň pikiriňçe men näme üçin seni tanamokdym? Ýöne, men seň aýdymlaryňy maňa diňledende, Hä, men şu aýdymy diňledim, men şu aýdymy bilýän diýerdim. Ýöne seni tanamokdym, aýdymyňy tanaýardym. Şu ýaňky sanaýan aýdymçylaryň arasy şo ýyllarda şolaryň pikowy ýagdaýda momentlerinde men toýa gitýärdim, emma şolaň aýdymlaryny aýtýardym toýda. Men intäk özümi Baturmhamedow diýip yglan etmändim o wagt.
Aý ýöne oňkyýalak diýseň mysal üçin seniň aýdymlaryň ba men saňa diýýän şo döwürdäki aýdymlaryňy men eşitdim diýýän düşünýäňmi? Şolary men tanaýadym a DJ Begazat diýip tanaýadym men saňa ortaça aýdaýyn iki müň alty iki müň ýedi ýyllary hä şo primerinde ortaça aýdaýyn a orta ortaça şo döwür ýöne men seň aýdymlaň eşitdim men diýýän a men seni tanamok ýöne aýdymlaryň eşitdim.
Bäý-bä. Bilmedim ony. Meň pikirim am reklamaň üstünde PR-yň üstünde başda çala işlediň we mysal üçin ýürege çuman aýdymlaryň biri ýaşlyk dramasy aýdymyň bar ýürege çuman aýdymlaryň biri. Haçanda men DJ Beganyň ýa Ýazberdi Mahmudowyň ýa Azat Orazowyň we beýleki şuňa meňzeş aýdymçylarymyzyň kliplerine üns berýärdim. Ýöne seň aýdymyňy tanaýan klipiňe üns bermedim. Şo sebäpden Seni tanamadym, bolup bilermi?
Gönläp jogap berenmiş soragyňa. Jogap ber agam. Klip çykarmana pulumam ýokdy şo wagt.
Meň aljak jogaplarymyň biri. Biram şu aýdymlar bara şo wagtlar ýazan aýdymlam bara Nazar Nuryýew Diýip, bizden studiýa bar, CNN studiýasy. Şol oglan meni çagyrtdy, sen diýdi, sesiň gowy, gowy aýtýaň diýdi-de, mugt ýazyp başlady meň aýdymlamy. Hatda aýdym işletmänedem ýagdaýym ýokdugyny bilip, mugt işleýärdi. Onsoň bolýa mende şu MP3 aýdymlar kände-de kliba ýaňky diýşim ýaly. Klip düşürmäne ädegimiz ýokdy. Men goşulýan men özümem rep aýdýanda tako ýumşak replardan aýdýan we iki müň bäşinji ýyl dokuzynjy klaskam birinji repimi studinny ýazga geçiripdim iki müň bäşinji ýylda dokuzynjy klaskam we şo mahal iki müň bäşinji ýylda Bir aýdyma men üç ýüz müň manat töläpdim öýdýän ýalňyşmasam. We şo üç ýüz müň manady agam men dört aý, bäş aý ýaly töwereginde jemledim. Öýdäkiler kömek etdi, kömek etdi. Men soňunda gitdim ýöne maksadyma ýetdim ýagny arzuwyma ýetdim diýeli. Seň diýişiňe men goşulýan gaty kyndy o mahal häzirki ýalak aňsat däl mümkinçilikler häzirki ýalak däldi. Batyr Çapaýy has tanymal eden aýdym haýsy aýdym, seň pikiriňçe? Ýaşyk dramasy.
Ýene bir köp soralan soraglar, näme üçin öňkiň ýaly köp täzeligiň ýok, öňkiň ýaly täzelik hödürläňok?
Meň täzeligimi yzarlaýan däldirler. Öňküden kän has täzelik. Iki müň on dokuzynjy ýylda näçe sany aýdym ýazdyň? Näçe sany aýdym ýazga geçirdiň? On dokuz, iki müň on dokuz Sag bol. Segsen bäş sany aýdym ýazyň. Toýuň aýdymlaryny diýemok a men köpçülige ine hödürlenýär a bilýäňmi awtorskiý aýdymlar bolup biler ýa klip şeklinde aýdymlar bolup biler diýjek bolýam ýutubda spotify top audio platformalara hödürlemek üçin näçe sany aýdym ýazdyň. Bu soraga nädip jogap bereli şu klip şu klipli soragy şu şu jogapda ýapaly opşy klipli soragy bolýa men Klip düşmän halamokly. Biri şony biri özüme çyn baram oň oňaramok şony. Oň bir nähili diýsene. Indi käbir oglanlar ene bagşalarymyz barda şu gündiz gije gözlegde nähili klip bolar hatda köçeden eçip barýanymyzy bir ýer görýärlerde beýş taýda klip düşseň owadan bolar. Kellelerine şol Klip düşmek pikiri has köp ýer tutýa. Mende şu aýdym diňe aýdym döretmeli döretmeli halypalaň aýdymy bolsady eý şuny işläýinde ýa bir daşary ýurt owadan aýdym bolsa şuny göçürende türkmençä geçireýin diýen pikirim has öňde ýöne şu klip düşmek meselem dogrymy aýdan şu klip düşürýän oglanlar zat şolar dürtüp düş şou dawaý klip edeli dawaý klip edeli diýip etdirýälerde hemme kliplerimi men. Özüm höwesim ýok şu klip düşmene. Klip meseläni ýapalydaýaň meň pikirimçe klip meseläni entäk ýapmaly klip meselesine ýene gelers başga soraglara geçelim a. Bolýa bolýa. Teswirlerde seň muşdagyň bolsun muşdagyň bolmasyn saňa negatiw az beýleki aýdymçylarymyza garanda halk näme üçindir il näme üçindir saňa negatiwny kän

Geýinligi, salona çykylygy. Ine şo gyz bilen tanyşýas. Mysal üçin, indi tanyşýaň, söýüşýäň. Soňam Damaşewitde öýdýäňiz öýde görýäňde göwün geçilýän ýagdaýlaryň kän bolýar dogry dälmi, razylaşýaňmy? Eý, o diýen owadanam däl eken diýdirýän ýagdaýlar bolýada. Mende şo ýokda, mende şu makiýaž, maska ýok. Şu öz bolşum. Nma bolýanda. Şoň üçin galýan. Şu taýda belläp girip geçeli zadymyz. DJ Kolýanyň sen muşdagyň bilenem, aýdymçylar bilenem, öýdäkiler bilenem bir maskada, bir şekilde. Hawa.
Gaty dogry. Dogrymy?
Gowy bir zat. Ony her kim başaranok. Aslynda gowy bir zat we kyn bir zatlardan. Öz durmuşyňdan alyp ýazga geçiren aýdymlaryň barmy? Hawa hawa kän.
Haýsy aýdymlar? Sanap bilseň sanlaryny aýtsaň.
Geçirelimi geçirelimi şol aýdym mysal üçin durmuşymdan alnan onsoň toýumdan öň maňa söz ber gözlerime baka baka maňa söz ber diýip bir aýdym Ýazykda onam toýda aýtmakçydym-da, soňam aý toýumda-da aýdasym gelmedi. Mümkinçiligem bolmady şeýle bir adam kän ol başga bir. Bar bar başga-da bar. Gullugy ödemde, gullugy ödemde hemişek oglanlaryň köpüsinde bolşy ýaly gullugy ödemde söýgülim biwepalyk etdi naprimer. Ondan hem aýdym aýdypdym. Aldady meni gurgapdan öwüsýär säher şemaly. Şol aýdym. Garagam,
şu taýda ine beläk geçen. Näme üçin bu soragy getirenimi aýdaýyn. We seň aýdymlaryň içinde göçürilen aýdymlaryňam bar ýöne adamda şeýle bir zatda bilýäňmi on gezek ýagşylyk edip bir gezek ýamanlyk etseň şo ýamanlyk ýatda galýar bilýäňä özüňem. Näl sen şo göçürilen aýdymlaryň barada näme pikiriň bar şo barada näme aýtjak hala.
Meň göçürilen aýdymlarmy ýa umuman göçürmek barada? Seniň göçüren, sen özüň öz pikiriňi aýt diňe, şahsy pikiriňi aýt.
Şol aýdym gowy gördüm-de göçürdim. Aýtdym. Onsoň ony Yhlas, e, Yhlas diýen. Ylham aldyň şol aýdymdan. E, şu aýdymy täzeden aýdasym geldi. Onsoň, onsoň men ony hiç kime nawýazybat etmedim. Şuny diňläý-dä gaýrat edip ýazym, eý, diňle şuny diýip. Islese diňlesin, islemesedem şol asly, original wariantyny diňläbermeli, oň hiç hili zorluk ýok-a. Ýöne Hudaýa şükür diňlenýär, prosmotr, sag bolsun gelýär, eý, Pylany Pylanyýewiň aýdymyny daş edip öwüripsiň-eý agam diýýärler. Dogry söz-ä ýa. Men olara ýa internede, dogry dämem, indi internede goýamda, Nädipdirin şul aýdymy döretdim men ene diýemok-a men. Ýa men otricad edemok göçürenimi.
Olam bir gowy zat. Ýagny göçürmek. Boýnuňa almak mertligiň bir alamaty diýýär o. Agzalar has köp Ýaşlyk dramasy diýen aýdymyňy gowy görýär. Seňňem şo tanymal bolan aýdymlaryň biri. Bir heňlenip beräý bize şona.

Aý tüweleme tüweleme. Gyzykly soraglaryň birine gelýäs. Bir çykyşyň üçin iň uly alyp gören tölegiň, ýagny gonoraryň?

Ýöne men bilýän, hiç haçan şu togsan ýedinji ýyl bolsa, şu wagtam iki müň ýigrimi maý, ýigrimi üç ýyl bolýarmaý toý öwdüp berenime? Ýigrimi, togsan ýigrimi üç ýyl Ýigrimi üç ýyl bolýar.
Men hiç ýadyma düşenok-da, maňa Batyr Muhammedowmy siz, hawa, aýyň pylançasynda toý etjek, boşmy, hawa, boş, näçe manat, pylança manat, boldy gürrüň, ýok, belle diýileni ýadyma düşenok.
Hemişe Diýenler Gaýt, goýt, düş bada. Ýok, hiç haçan aga. Şu diýenler kim alyp göremay. Men biram bar-a, bir Hudaýa şükür etýän tarapym bar, şu il içinde ýaýrapdyr gowy gürrüň şu Batyr Muhammedow. Biraga şu ýetim diýseň, ýetirinip bilemok diýseň, ýagdaýyňa düşünýän eken, kömek etýän eken. Diýen gürrüňi ýaman kän aýtdylar. Şeýlemi? diýip aýtýanlar. Häli-şindem-ä ol hakykatdan hem şeýle. Indi şu adam aýtýan. Şu ýetim diýseler bir-ä durup bilemok. Buram şu ýetirinip bilemok diýseler durup bilemok. Gör näçe manadyň bar diýýän.
Şu wagta çenli gelen teklipleriň içinde iň täsini, iň kelläňe sygmajak bir teklip. Neme diýdi o bir toýda? A olam ýadyma düşdi-aý. Bir toýda. Agam senem diýdi galsanow diýdi.
Täsin teklip Ýa süýrenoklarmy agam sen diýdow. Süýrenoklarmy ýa wah agamjan diýdi bir galsana sen ýa diýdi. Entägem siz baraý diýmeli agam.
Şeý diýmeli eken. Sen ýaňky diýişiňe söz ýok. Aýdymçyň aýdymy üçin, ýagny sungaty üçin halap gowy görüp diňleýärler. Ýöne eger-de aýdymçy eşik geýin geýinýän eşigine repertuaryna üns berse, ondan başgada kliplaryna üns berse, hasam, ýaňky diýşimiz ýaly, tanymal bolýar-da, hasam ynjyk adamlaryň hem göwnünden turýar diýeli-le, şeýle diýeli-le, bäş barmak deň däl-le, şonuň üçüsi diýeli, seniň klipiňem, eşigiňem gyzyklandyranok, diňe sungatyňa gyz, sungatyňa gyzýarlar, diňe sungatyň üçin diňleýärler seni, diňe sungat üçin, üçin söýýärler seni diýeli. Ýöne şo bäş barmagyň ikisi Ýa klipiňe üns berýä, ýa diýeli eşigiňe-de üns berýä. Şoňky ýalak bolmagy-da mümkin bilýäň. Şo bäşisine-de ýaňky diýşimiz ýalak halanmagyň üçin, tanymal bolmagyň üçin meň pikirimçe eşigiňe-de, klipiňe-de üns berseň hasam gowy bolar. Indi bu diňe meň pikirim.
Indi jogap bereýinmi? Ber-a.
Şu bäşiň üçüsi diňleýär diýdiň däl, aýdym üçin.
Mysal üçin diýdim, hawa. Şol üçüsi bolýa maňa. Kanagada bereket diýýär türkmen. Ol-a birinjiden. Ikinjidenem aýdymçy diýmek sözüň özi aýdyp dur-da, özüne sorana jogap berýär. Aýdymçy. Demirçi, agaççy, aýdymçy, aýdym aýtmaly, eşik. Näli eşik edemkamy, nirde näme, nirde, näleýin, ýok, aýdymçy, aýdym aýtmaly. Eşigi ýyrtyk däl, ýa bir itiksiz däl. Onsoňam sungatda kämilligiň çägi ýok. O ýetmeli derejäň soňuna ýetip, ýok, oň soňy ýok oň. Näçe gitseň gidibermeli. Ýöne şo ýolda bir plan ýerik ýetsem-da, ýetsem-da diýip ýörmeli däldi. Ýeten derejäňe şükür edäýmeli, meň pikirimçe.
Oba, bu seniň pikiriň. Meni şu ýeten şu wagtky derejem kanagatlandyrýar. Belki meň diňleýjilem janlary sag bolsun, hemmesine sag bolsun aýtýan. Belki maňa has bundanam ýokary derejeler diýmek dözýändirler maňa öýt. Ýetip biljegime ynanýandyrlar. Bundanam ýokary derejelere sen ýetip bilýäň eger-de plan hili hereket etseň diýip diýýändirler. Ýöne janlary sag bolsun, olara köp sag bolsun aýdýan. Ýöne meň özüm. Kanagatlandyrýar da şu wagt ýeten derejäm. Allajan şu yza düşürmese ede şu derejäm bolýa. Maňa bolýa.
Gowam gowy. Oňa bir o gowy bir zat adam o nebsine erk edip bilse o gowy bir zat. Ýöne şonda-da ýöne şonda-da agyr bolsa-da ýene diýeýin-de men kliplaryňa şo edemok men kän klip halamok diýseň-de meň Näme üçin kän şu soragyň üstünde duranmaýdaýyn saňa? Halamok diýmedim, bir düşmege höwesim ýok kän diýdim. Hawa, düşmege höwesiň ýok diýeli. Höwesiň bolmasa-da agam şol men häzir bärde hiç kimi kemsitmek we kiçeltmek pikirim ýokda, ýöne klipleriňde düşüriliş hilinde problema bar, düşüriliş hilinde mesele bar, düşündirip bilýänmi? Men näme üçin bular ýaly ynjyk nokat goýýanymyň sebäbi, men özüm çinematografiýany okadym. Netije ugruna. Onda, onda onça sen düşünýän göz bilen seretýäň oňa. Hawa, olam bar, hawa, düşünýän göz bilen men aýdyp otyryn. Ýagny düşünýän däl-de, indi diýjek welin professional bir göz bilen aýdyp otyryn. Geljekde nesip bolsa senden professional derejede klipler garaşýas, ha. Bolýar, az işle, ýöne

Görelileri çagadym. Ýagny hiç meseleli däl akylja oglandyň a. Öz eşigim hatda ýuwman ütüklemänem men şol altynjy synpda şol ýaňky töre Nobatowyň eline dutar çalmany öwrendim diýemde şol mekdep internat diýip atlandyrylýar diýip. O ýerde ejeňem ýok, kakaňam ýok. Birinji gün, hepdäň birinji güni kakam düşürip gaýdardy internada. Altynjy günam mekdepden soň alyp gaýdardy. Şu alty günläp eşigimizem özümiz ýuwýardigem, tükleýärdigem şo wagt birhili bolmaly zat däldi-da biz üçin. Men hatda gulluga baramda-da, gullukda kän bir kynçylyklara. Duş gelmedimda şol obyçny durmuşymda bolýan zatlar şo postelini zapravka et. Hawa postelini zapravka etmeli eşigiň ýyrtylsa özüň çatmaly ýygyrt dursa özüň tüklemeli ýuwmaly hili.
Şo mekdep ýyllarynda hökman suratda-da ýaş wagtyk diýeli. Hökmansur ata her kimiň adyndan başga bir lakamy bardy. Seň lakamyň nämedi? Ýa näçe sany lakamyň bardy? Muhady lakam.
Muhammedow familiýa bolany üçin. Olam ors mekdep boýun Muha diýerlerdi. Oň nä perewody siňek diýýärler. Men aýtdym, Eneý, beý diýmäň, o Muhammet söz bir mukaddes söz, beý diýmäň diýen. Aýt, oglanlar-da Muha, Muha diýip. Muha diýerler. Hep lakamym şol. Sport bilen gyzyklanýaňmam? Eger eger.
Oňa gyzyklanmaýanmadam şeýle bir gynanýan-da, sebäbi şoňa wagt tapyp hökman hökman hökman zanimatsiýa etmeli zat diýip hasap etýän sporty. Ýöne başagaý bolup. Etmeli zat-a ol sport saglyk üçin gowy bir zat. Ýöne sen ýagdaýyňda hökman däl-de, sen Fit, sen semiz däl, sen figurny patsan diýelam. Şoň üçin sen kän ünsbereňok meň pikirimçe, hiç kelläňi agardaňok. Biz ähli kyrk ýaşap barýasdan ýöne çagalar hökman ündeýän sporty.
Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Iň gorkýan zadym. Şu gaty bir uly dereje bolmasa-da, belli bir derejä ýetdim-dä şu wagt. Welin, şu öwgüler bolýar-a, öwýäler ene. Agam daş etýäň, inim daş etýäň. Şu, şo öwgüler bar. Onsoň ýaňky halkymyzdan, galyberse bir ýaşulularymyzdan gelýän şu öwgüler şolary göternip bilmän azaşmakdan ýaman gorkýanlar. O gowy bir zat. Nefsim nefs nebsiňe zat etmekden o. Aýdymçylaň, bagşylaň içinde iň ýakyn görýän dostuň kim?
Men ýaman obşetirny adam Armanmyrat. Men hemmesi bilenem. Ýok, köp bilýän, hemmesinem gowy görýän, hemmesi bilenem araň gowy, bilýän o zatlary. Ýöne bir adam diýmeli. Hemmesi bilenem gowy, belli bir şu wagt soraga gowy düşünem. Barşyp gelşip gatnaşylýanmykan ýa indi şu sorag. Dost hökmünde bolanda her kim dost bolup bilmeýär oba. Aşna bolup bilýä, ondan gowy näme diýsem tanaýanyň bolup bilýä, gatnaşan ýöne dost her kim bolup bilenok. Onda Ýazberdi Mahmutow diýäýin-de, meň birinji maslahatçym şol. Birinji iki müň ýedinji ýylda Ýaşyk dramasy aýdymym populýarny bolanda, men şu Murgap etrabyndan Murgap etrabynyň çäginden iki müň ýedinji ýyla çenli şoň çäginden daşary çykyş etmäne gidip görmändim-dä. Onsoň ýaşlykda Ramas aýdymy meni Murgapdan çykardy diýsem ine, gönläp aýtsam şu düşnükli bolar. Murgapdan meni çykaran aýdym. Ýaşlykda Ramas hatda Srazu şu Daşoguz, Lebap diýip başga welaýatlara-da gidip başladym. Tejen, Saragt, şo bir aýdymym üçin. Özüm-de hatda nädip gitmeli ol, ne nirdeka ol, nirde, haýsy obal, nirde ol zat diýip şeýle aljyran wagtlam boldy dagam. Şonda birinji maňa jaň eden adam Ýazberdi Mahmudow. Sen diýdi, Batyrmy, hawa, men ýazardy Mahmudow diýdi, ol indi ýerimden turarymy bilmänam. Agam jan, How, how diýende, sen diýdi, bir kyn görmeseň, gelik gitsene diýip çagyrdy-da, şonda bardym welin, şonda şeý diýipdi-da, men diýdi, men populýar, birinji populýarny bolamda maňa diýdi, Şeýdip maslahat beren bolmady diýdi. Ýöne men diýdi, özüm barýardym halypalaň öýüne, özüm baryp maslahat soraýardym. Men diýdi, özüm saňa maslahat bereýin diýip, gowy-gowy maslahatlar berdi şonda. Ana, jany sag bolsun. Söýlemem. Hawa, bärden Ýazberdi aga, janyň sag bolsun, ýol görkezeniň üçin. Iň gowy aýdymçy kim diýseler, Kimi diýersiň? Hajy Aýazmämmedow diýer.
Çalt jogap bermeli soraglara gelýäs. Men iki jogabyň iki görnüşi aýdýan, şoň içinden birini saýlaýaň.
Bolýa.
BMW ýa Mercedes?
BMW.
Messimi ýa Kristian Ronaldo?
Messi.
Futbolmy ýa-da UFC?
UFC.
Konurmy ýa-da Habib? Habib. Gara saçly gyzmy ýa sary saçly gyz?
Gary. Gary diýen gara. Ştaýda jogaby pikirlenip ber a gelnejem zat edäými kösemäsin soň wara köse kösäp ýörmesin. Ýörmesin.
Ol gyz däl-ä sen gyz diýdiň.
Seniň hiç kim saňa bermedik soragy jogap beresiň gelýän sorag bamy? Şo soragy ber bizede inim, özüňem şoňa jogap ber. Şeýle sorag ba bolsa.
Durmuşda nämä hormat goýýaň?
Durmuşda nämä hormat goýýaň? Sadalyga.
Özbaşlylyga.
Sadalyk seň üçin iň möhüm, iň wajyp zatlaryň biri. Plany bolasyň Meliýa diýip öňünde maksat goýan adama hormat goýamok.
Plany däl-de, plany deý bolasym gelýär diýýän adamlar. Meň pikirimçe olam bir ýalňyş bir zat däl aga. Her kimiň mysaly üçin diýeli men Aktýor diýeli, aktýorlyk derejesinde diýeli Denzel Waşington ýa Uill Smit ýalak şo derejede bolasym gelýär diýip, o maksat goýmak erbet bir zat däl meň pikirimçe. Elbetde, ýaňky seň diýişiňem o seniň pikiriň.
Diňe meň pikirim.
Onda-a şeýle bir zatda öz muşdaklaryňa, We beýleki näme kime näme arzuwyň bar bolsa aýtsaň. Soň jemleýäs hä? Hawa jemläp gelýäs. Diňleýjilerimize diňleýjilerime diňleýjilerimize hatda diňlemeýänlerde ýaşlara-da etjek arzuwym biz döwürde bir zat aýdyp geçesim gelýär-dä şu biz döwürde biz döwür diýip bir Gaty bir uzaga-da gidemzok welin, men aýdymçy boljak diýip arzuw edip başlan ýaş çagalyk ýyllarymda, meniň ýadyma düşýär-de, şeýle bir maksat goýsaň öňüňde aýdymçy boljak diýseň, gaty kyndy-da şo maksada ýetmek. Ýekeje zat belläsim gelýär-de, ine, meselem, belli bir. Bir aýdym mysal üçin ine men işläsim gelse şol aýdym indi halypaň bir aýdymy bolsa kasetada diňleýäňde şol aýdym işlejek diýip şol kasetany almaly onam plan sazandaň öýüni tapmaly gitmeli ýola çykyp onam şony öýünde ýok bolsa garaşmaly gelýänçä ondan geler ony men plany plany şony işläp beräý diýip goýup gaýtmaly olam saňa plança gündan gel diýer Ony plança onam bararsyň olam öýünde ýok. Ýene gidersiň. Bir aýdym şeýdip döreýär. Ony çykansoň ony ýaýratjak golubam o studiýa bararsyň şuny çykaraýda, şuny goýaýda, plan zbornygy goşaýda. Şeýdersiň. Şeýle ylgap bir aýdymyň intäk diňletmek üçin. A şu wagt bolsa şeýle bir derejede ýurdumyz şeýle bir ösüp barýada Bir aýdyp, diýip, wasp edip söz tapar ýaly-la, şeýle bir mümkinçilikler köpelip barýar-da, şeýle bir şu arzuw diýeňde, arzuw et diýeňde, arzuw edesiň gelýär, ýaşlanmada şu wagtky, indi durmuş ýoluna gadam basýan ýaşlanmada etjek arzuwym şu mümkinçiliklerden, biziň şu Gahryman Arkadagymyzyň, mähriban Prezidentimiziň biz üçin, ýurdumyz üçin, halkymyz üçin halky üçin, ýurdy üçin şeýle döredip berýän mümkinçiliklerini bir mümkinçiliklerinden peýdalanyp, maksatlaryna ýetsinler. Ana arzuwym. Ýagny ýok diýmän sözümizi ýykman göni ýüzlenemize ýok diýmän ine ýazga geçirip dur täsin studiýa aýratyn minnetdarlygym bildiresim gelýär we bärden ýene bir gezek minnetdarlygym bildiresim gelýär Stambul Ýeni kapyda türkmen tagamlarymyz Fish House Biziň hemaýatkärimiz sag bolsunlar. Saňada bärden agam köp köp sag bolsun aýdýan. Ha mena haladym nesip bolsa ýene şeýle gepleşiklerde seni myhman etmek isläris we senden täzeliklere garaşýas. Özüňe gowja seret. Menem saworsyny aýdaýyn onda.
Aýdaýaň. Ilki bilen-ä size ýigitler. Şunça aýdymçylaň, bagşylaň içinde hormat doýup, ilkinjileň hataryna goýup, çakylyk etdiňiz, gepleşigiňize çagyrdyňyz, köp saworsyny aýdýan. Diňleýjileriň adyndanam men barada kän zat bilesi gelýän diňleýjilerimiziň adyndanam sag bolsun aýdýan öz adymdanam maşgalamyň adyndanam köp sag bolsun aýdýan ýigitler siziň hemmäňize Media TM size Media TM Köp köp size Bomba klibede garaşyň onda. Owo bomba klibe garaşýas ses şo aýdyp durmaýyn diýdimde. Bolýa.
Ozna onda ikimiz bile sag olaşaýyrmy? Ýenede efirde duşýançak. Hoş sagboluň. Şeýlelikde dostlar indi gepleşigiň soňuna gelýäs. Gepleşigimizi tamamlamazdan ozal şu ýerden ýa bärden, bärden oba, bärden instagramyny belläp geçjek Batyr Çapaýyň, Batyr Muhammedowyň. Goşulyň, agza boluň, gollaň, unutmaň ýöne. We biziň kanalymyza-da agza bolmadygyňyz bar bolsa agza boluň, teswir ýazyň, laýk basyň, o zatlary bilýäňiz eýýäm habaryňyz bar. Döwran ýatladyp durýar o zatlary we